Êvar baş. Xişk û birayên hêja. Tema şevanên delal. Îro em ê wan neka zimanê Kurdî bidin. Ew wane jî mîna pirsek em ji hevdû bikin. Kengî lêker yanî fiil di hevogê de kom tê. yanî pir hijmartê. û kengî yek hijmartê. Yanî ew lêker di hebogê de çawa dibê gelek û çawa dibê yek. Yanî mînak Çû em behsa yekî dikin. Çûn em behsa geleka dikin. Hat yeka. Hatin gelekin. Ev lêkera. Lêkerê hat û lêkerê hatin. Lêkerê çû û lêkerê çûn. Lêkerê nivîsand behsa yekî bikin û nivîsandin em behsa geleka bikin. Kengî ev lêker çi lêker bê? Di hevokê de bi hesabê yekî tê û bi hesabê geleka tê. Ew jî li gor demê ye. Yanî mînak çê nabe em bêjin azad çûne malê. Em ê bê azad çû malê. ji ber ku yeka û em ê bêjin şagirtên me çûne malê. Em nabê şagirt şagirtên me çû malê çê nabê wilo. Em xwe zanim ev tişta haşaşa.

Wilo yanî. Ev me got dema vegî de. Dema bûrî, dema niha, dema bê û li gor hevokê. Hevoka gerguhêz yanî ya muteedî. Lêkerê gerguhêz yanî fiil muteedî û lêkerê negerguhêz yanî fiil lazim. Ev kengîtên em ên ha mînaka li ser bidin. Destpêkê me behsa dema bûrî kin fiil madî. Niha mixabin ez ez navê we nabînim. Mixabin Ez nirînê we nabînim zat teknîka wê çawa ez nizanim. Ava hat. Ser çaba dêrûna dêrûna qedirgiran şev baştir. Semîra Ozok Ozokî ser çaba. Em ê destpêkê behsa dema bûrî kin. Dema bûrî da. Du rengê hevoka mê diyar kin. Hevoka gerguhêz û hevoka negerguhêz. Hevoka fi'l muteadî di cimla muteadî de lêkerê gerguhêz Yên negerguhêz. Em zanin bila em sûdê ji vê jî bigirin. Lê kerê gerguhêz çima gerguhêza yanî bireser pêre tê. Beryayî biresera mef'ul bîhî. Yanî çilo kirde tê heya ya gerguhêz. Bireser tê heya û lêker tê heya. Şîlanê wana nivîsand. A Google guhêz çima wane tê heya, bira ser tê heya, ji xwe re vê jî nas kin, ev ne babetê me lê pê ve girêdayî ya. Azad av vexwar Azad kirdeya av bira ser e mefûl bih ya, vexwar lêker e. Ev hevok gerguhêz e ji ber ku lêkerê gerguhêz vexwartin tê de ye. Û hevoka ku lêkerê gerguhêz tê de nebe Lêkerê ne garguhêstê bire ser pêre nîna. Weke azad çû ka bire ser li bêdê ka mef'ul bî nîna. Ev ne garguhêza. Veci em bêva her du babeta şîro vekin. Di hevoka ku lêkerê garguhêz debê çawa lêker kom dibê û çawa Ne koma, lêker çawa yek hejmara û çawa pir hejmara. Em ê mînaka axivin. Niha şepal sêv xwar. Şepal sêv xwar. Ev hava û ger guhêza sêv tê de bire ser a. Gelo Sêv yekeyan gelek in li vir di hevoka gerguhêz de bi bireser ve girê dayiya. Wextê ku bireser tê de pir hijmar bê lêker pir hijmar e. Hêjano me nas kir ev mercê yekê ya. Wextê ku yek hejmar bê, lê ker yek hejmar e. Mînak me got, Şepal, sêv, xwar. Şepal kirdeya feal a. Sêv bire ser a, xwar lê ker a. Xwar yek hejmar a. Yanî mufrid a. Çi manê? Ji ber ku bire ser yek hejmar a, sêv, sêvek, sêvek xwar. Sêvek, ne gelek. Lê ku em bêjin şepal, sêv in, em dê bêjin xwar in. Ha, me nas kir. Çima nehêjano? Ji ber sêv li vir bû pir hejmar. Lê ker jî wê bê pir hejmar. Ev diha boka ger guhêzê bire ser pê ve. Bire ser pê ve girêdayiya. Dîsa ji dobare kim.

Ew bê xwarin, xwarin me jî, me jî şepal yeka jî em cevirmêzin, lê xwarin bû pir hijmar. Şepal yeka, lê xwarin bû pir hijmar. Çima bû pir hijmar hê cano? Ji ber ku bire serd vir de pir hijmar e. Me nas kir? Ez dobarekim dîsa lêker gerguhêza fi'l muta'addiya di erebî de carê me dibir bi reser tê heye mef'ul bî tê heye li vê derê komkirina lêker bi bireser vegirê dayiya wextê bireser hebê û yek yek yekîtiya wî jî tekana wî jî yek hicmara wî jî bireser vegirê dayiya

Neco taran erdên me çandin. Eha me jî hate guhertin. Got me got erdên me, erdên me kire gelek erd em ê bi çandin. Her bire ser vegirê dayê hêjano. Ev xelme girt. Lêker çand yek hejmara Cotaran erdek çand, erdek yek, çand jî yek a. Cotara erdin, çandin. Erdin bûne gelek erd yanî çandin. Ev kengî ev dema bûr ya. Dema bûr ya. Ne dema niha ya, dema bûr ya. Ez ê dîsê vê dobare kim dema bûrî de bi lêkerê gerguhêz re komkirina lêker bi çi ve têgirê dan bi bireser ve mefûl bî ve têgirê dan ev ji xwe re tomar kin got hevok cumle bireser tê hebê bireser yek hejmar bê lêker fiil wê yek hejmar bê bireser pir hejmar bê û ê lêker pir hejmar bê. Ev rêgezek, ev mebdeek, ev qaîdek me nas kir. Çi vegirêdayiya bi bireser ve girêdayiya. Ez meyzeynim birayên me. Xuşk û birayên me yê ku tevlî me bûy. ji berê ve me got dêrûnê ser çava mamosta Semîra jî ser çava Berzan Îdo destxweştir mamosta me got mêzin Kaslavê ve û pirsna we jî hebin mamosta Biradost me dibîne ser çava Zîwer Mardîn, silav û rêz, ser çavê min mamosta, ji te re jî û temaşevana hemû wa re. Mihemed Beşîr Elî, bavê Beşîr jî me dibînê ser çava. Mesûd Dawûd jî me dibînê ser çava. Gernas, Gernas jî wilo ser serê min.

Dilge ser serê min Zîwer Merdîn. Weşan xweş be mamosteya te jî ser serê min. Bavê Şewket jî me dibînê zor spas. Dest xweş mamosteyê hêja bo te jî mamosteya Zîwer Merdîn.

Gulbote jî mamosta Mihemed Huseyîn Medbînê weka min gotî alîşer û êvar baştir ser çaxa mamosta û lo jî mamosta Ahmed Goy Segvan û mamosta Mihemed Huseyîn jî Dilbote jî û mamosta Şêrman Silêman ser çava birazî ew jî me dibîne. Ornaşa Ibrahîm ser her du çava bi erebî gotî ehlemcî ke mamosta silav bo te jî. Mamosta Subhî Ehmed me dibîne me bêriyê kiriye zû de me nedîtiya ber çavê me winda bûye pêjina înayê. Me got em ê li babetê xwe vegerin, dîsa me pişt lê silava û dinyayê pirsin hebin. Em ê piştre vegerin. Me got dema bûrî, dema bûrî hêjano. Dîsa dobare dikim. Dema bûrî ne dema niha û ne dema bê û ne rawaya fermanî. Di madî de, di dema bûrî de me got bi çi vegirê de ya Di hevoka gerguhêz de bi bireser ve girêdayiya filcumle muteeddiye bi erebî di mef'ul bîh ve girêdayiya pir hijmar bê ew pir hijmar e. Mixabin kehrebaqut bû. Pirhejmar bê, bireser pirhejmar bê, lêker jî pirhejmar e. Bireser yek hejmar bê, lêker jî yek hejmar e. Ev di hevoka lêkerê gerguhêz de. Ya ku ne gerguhêz bê, ya ne ger guhêz bî ew çawe hêjano ev jî babeteke em ji xwe re nas kin ne ger guhêz me got bireser tê de nîna lê kerê wê ne ne ger guhêz e bireser tê ez ê mînakê ji were bênim me got şiyar çû çû di vir de Ev lêker ne gerek û hêz e. Çima ne? Bire ser bi xwe re neaniye. Azad raziha. Azad raziha. Ka bire ser. Kar ser tiştekî pêk nehat. Azad raziha. Ne azad wane nivîsand bir ser tê de hebî. Ew hevoka ku bir ser tê de nebê hêjano, ew hevok lê kerê wê na neger ku hêza lazima jê re divê, bir ser jê re divê. Di ka vê cemê êna divê hevoka neger ku hêz de ya bir ser nevê ka lêker lêker kom tê yên yek hicmartî. Azad raziha. Azad çû. Me negot azad çûn. Azad çû. Şagirtên me çûn. Ha, me zê bû pir hijmar.

Kirida pir hijmar bê gelek bin, lêker pir hijmar e. Azad çû. Azad yek hijmar e, çû jî yek hijmar e. Azad çû. Me nas kir, çî navê me azad çûn. Tu xwe serî, dê bavê me xwe qebûl nakin vê heka. Em bêjin azad çûn. Lê em bêjin cotarên me çûn. Azadên me ji azadên me çûn. Ku gelek azad bin em ê bijin çûn. Azadek çû lê azadin çûn. Ev çi rêgeza vê dir zimana Kurdî da? Hêjano. Ev bi kirdeve girêdayiya. Bi kirdeve girêdayiya. Em dîsa vê cem xwe tomar bikin, bikin rêgez qaîda. Lê ker kom dibe, dema kirde koma. Lê ker yek hejmar bê ne koma, dema kirde yek hejmar ne koma. Di çi de, di dema bûrî de, di lêkerê neger gu hêzda. Me nas kir, lêkerê neger gu hêzda. Ev mînaka duyê bû.

Kirda, pir hijmar be, lêker pir hijmara. Bireser tê de nîne hevok, çiya, neger gu hêza. Bireser tê nîne. Ez ê mîneka dî jî bêjim. Yê gu guhê xwe dê min, îşala xweşik ew ji xwe ra şîrove bike serê xwe de. Niha gom got, şagirtin, yanî hinek şagirt. Şahgirtin kirde ye û hevoka nager guhêz. Ez lêker pê re bênim. Ez ê vê şahgirtin çi? Ez lêkerê hatin pê ve bikim? Yan lêkerê çûn ez pê ve bikim? Pê ve bikim. Ji ber lêkerê çûn û hatin e, di navdarin, di lêkerê neger guhêzin. Ez ê vê şahgirtin hatin.

Şagirt ez ê bêjim çi? Yê ji xwe re bersivê bidî. Şagirt çi? Şagirt hat. Niha ez bûme pirs. Çima ne çima hat? Bersiva wê ji ber hevok neger guhêza. Di lêkera de ma di hevoka a lêkera de ma bûrî da komkirin ya lêker û yekhejmara wî bikir deve bikir deve girêdayiya. Ev e şîrovayîna bi kerde vegirêdayî ya. Nahim ez bêjim wala wala wilo ya hema wilo ya Çênabî bêjin hatin. Ez hem Çênabî li çi manê bingeheka wê heye rêgezeka wê heye. Gom got karkerin ez behsa çûnê bikin. Karkerin min kira gelek. Karkerin çûyan çûn karkerin hûn hemû zanin hûn hewlê bêjin çûn. Lê ber çima çûn? Li ber karkerin pirhejmara vê lêker jî pirhejmar bî. Çima ne ebû pirhejmar e bû pirhejmar? Ji ber hevok negerguhêza lêkerê çûn negerguhêza bireser tê de nîna. Go bireser tê de hevê sirê kirdepê naêşê. bi reser tê de hebî yanî hevok û û lêker ger guhêz bê kirde sirî pê ne eşê ji nî jî hemû bi reser vegirê dayiya eva şîrova wê ravekirina wê eva ez ê dise mînakekê niha ez ê mînakekê ez ê pirsekê ji we kim ez ê bêjim Dîlanê wana çê mezê wanam anî ha. Dîlanê wana hûn hemûn hazar nivîsand. Nivîsand. Çima nivîsand yek hat lêker ji ber bireser waneyeka em ser kirde de neçûn. Ez ê bilim dîlanan yan gelek keçika gelek navêya dîlanan ha dîlanan Wane nivîsand, me jî dîsa bû yek hejmar ha, nivîsand dîsa bû yek, her mab wanê va. Lê him got, him got, dîlanê wanen in, ez çi bêjim, ez nabe nivîsand, ez ê bê nivîsandin. Me jî lêkir nivîsand bû pir hejmar jî û dîlanê yeka tenya jî ha. Çima ne, ji ber bi re ser vegirê dayiya. Bi re ser vegirê dayiya. Bi re ser yek hejmar a, lê ker jî vê yekê nal bî. Yanî wextê bireser hevê ye lê ker li gorî bireser e. Bilî kerê ger guhêzir e. Bireser nebê lê ker ne ger guhêz e bi ker deve girêdayiya. Ker dîsa em em dost û bira û xwişkê xwe vegerin. Dinyayê pirs ne wiha bin. ev rêzmana Kurdiya. Eyvaz Afrin me dibînê ser çava û naşajî ser çava bin ka me bersivavê da

Zinar Husên jî me dibînê, em gelek kêfxweş in. Goran Remo jî me dibînê û li jî kêfxweş in. Şoreş Zana jî û Hozan Zinal jî me dibînê. Serçava, birazê min ê Silêman, Avro, şev baş mamostayê hêja, şev baştir. Gelo ev hevoka bi çi awayî rast a? Kam hevokê bînî pirsek ji me kiriya gelo ev hevoka bi çi awayî rast e çar ciwanê kurd porê xwe yan porên xwe ya pora xwe ha ev ne ne babetê me ya mamosta Slêman lê rastîm ev pirs gelekî bîstiya ev ketiye mesela devoka de rastî porê xwe kûr kirin. Em bê pora xwe kûr kirin û em bê porê xwe yanî pora dikine mêza, mêza yanî mueneth û em dikine porê xwe dikine nêr. Rastî mamosta ev gengeşe hem gelekî bihîstiye ez eşkere ji birazê xwe re bêjim ez hê negiheme wê baweriyê û li cem min nenakokî ye. Ev jî çi jêr divê bi rastî çi jêr divê sazîka tekana ser asta Kurdistanê li zimanê Kurdî xwedî derkevê gotina por bikê nêr yan bikê mê. Ser gotinê ve ya û ev jî nabê nakokî çima lê mamosta Silêman ji ber di hemû zimanan de carna gotinin dibine nêr carna dibine mê.

û di ser çawa mamosta Azad Xelîl mamosta Alî Şaqûlî jî me dibînê bavê hogir mamosta Abûd û di ser çawa me gelek bêriyê kiriye ê ber baştir dest xweş bê tu jî mamosta Ahmed Goyî Segvan mala we jî ava mamosta helbestnanî me hêja keda we jî pîroza

Zor spas û bavê diyar jî me dibînê. Xalid Ostoh jî gelek kêfxweş in bi tevlîbûna we. Mamosta Zî war dîsa ve axaftina kiriye. Mamosta Zî wer Mardîn. Mamosta dubare silav û rêz girtin bo te bo te jî mamosta hêja û her wiha temaşevanên te jî teva weşan xweş ba û ya oy bi we xweş dibê mamosta zîwe ka em vekin henekî em vekin ka çî tirkê nava bê Ve dest û hestên te sağ bin mamosta yê te jî mamosta zî we ser serê min. Mamosta Faiz Husên jî me dibînê serçava birazî Faiz

Gulîstan Beyram, nivîskara me jî, evîndara çanda kurdî jî me temaşe vedikê. Dîsa mamosta Silêman, evro spas xweştir, amê minê hêja, çavê te maç dikim, ez jî yê te maç dikim, ser çavê me birazî. Xwedê temenê we dirêj ke tu xweşiyê de îşallah. Fayîz, êvar baş mamosta, êvar baştir. Biraziyê min ê hêja dîsa Silêman Avro, Omer Nisû jî me dibîne, bavê Cûdî jî êvar baş, mamosta êvar baştir bavê Cûdî. Silêman Esad û mamosta Semîra me dibînin. Baş, me di rêgez ji xwe re ji Abdûra Şîrove kirin. Me got, di bi lêkerê gezgir guhêz re di bi bire ser ve girêdayiya, ez dise dobare dikim, li wê em naskin qenc, bire ser, mef'ûl bîhî, yek hejmar bê, lêker yek hejmar e, bire ser pir hejmar bê, lêker pir hejmar e, ev dema ku lêker gerguhêz bê û hevok yanî bire ser tê de hebê.

Baş di dema bûrî de yanî serê dema niha felmudar weke bêjê û dema bê felmudar li musteqbel serê bi barê geza naêşê. Tişta me şîrove kir li ser dema bûrî paya dibê. Baş ser dema bûrî paya dibê. Her du rêgezê bireser û kirde dema bûrî paya dibê. Lê dema niha û dema bê serê wê bi bireser na êşî hemû kir de tenê ve girêdayiya. Me dengê hev kir. Hemû kir de tenê ve girêdayiya. Çil wezî niha mînake eynim. Ez ê behsa lêkerê dema niha kim. Lêkerê dema niha. Azad xwarinê dixwa. Xwarin lê kerê ger guhêza. Bireser heya lê sirî bireser naêşî. Bikir deva têgirtin. Azad yeka dixwa wê yek bî. Azad azadên ma yanî gelek azad xwarinê dixwin. Xwarinê dixwin. Azadê me gelek in, dixwin bû gelek. Ez ên ha bireser guharim kima gelek. Dîse nayê guhartin, sirî bireser naêşî. Azad xwarinan dixwa. Min zê bireser gelek a, pir hijmar a û xwarindîsî me yek hijmar. Çimanê? Bikir deva girêdayiya. Evdema nihaya hêjano. Hûn degê min dikin evdema nihaya. Dema niha ne weke dema bê ya. Serê dema niha bi gerguhêz û ne gerguhêz naêşê. Serê dema niha bi biraser naêşê. Bi çi vegirêdaye bi tenê? Bi kirde vegirêdaye, fail vegirêdaye. Kirda yek hejmar bê, lêker yek hejmar a. Çi lêkerê bê? Gerguhêz bê ne gerguhêz bê. Kirda pir hejmar bê, lêker pir hejmar a. Serê bira ser pê naişî. Şivanan paz ajotin. Şivan paz ajot. Ha, hemû mam şivan va. Şivan e, da em hesen hapkin ew dema bûrî bûn negirin. Şivan

Em vê jî xwe re bûne rêgezek. Dema niha yê jî xwe re binivîsî û guh bidê rizmaniya kurdî. Dema niha lêker di komkirinê de û ne di komkirinê de bi kirde ve girêdayî. Kirde yek hejmar bê lêker yek hejmar e. Kirde pir hejmar bê lêker pir hejmar e. Ev dema niha. Dîsa mê namê xwe meyzênin. Dinyayê pirsin hebin. Ji ber pirs zanistê pêş têxin. û pirs nîşana têgiştinê ne. Mamosta Faiz Hüseyin Birazî min Nihêjad bê jê em her dem bi te serbilind in, serçava, birazî te jî demeke xweş te xebat ber zimanê Kurdî li Rojava kir. Mamoste Ezî Werşê xwe jî me dibînê serçava. Mamoste helbestdanê me Abdullah Yavûz ji Bakurê Kurdistanê ê ber baştir mamosta.

xebatkara çanda Kurdî ew jî me dibînê mamosta sala hemû ser çava mamosta êbar baştir hmm, hemrîn remadan êbar baş rêzdar no êbar baştir ê berbaş mamosta Mîtanî, ê berbaştir mamosta Hêja, Firat a Kadî me dibînê ser çava, Çinar Mer ê bavê Cudî ser çava mamosta Çinar ew jî me dibînê, mamosta Hemrîn Ramadan, bejin û balên ronakbîrî wek we mamosta Mîtanî wê zor spas Cihê şehnaziyê na xebata me jî bi we zengîn dibê ka Ez dixwazim hevokê dawiya yê bibînim hevû sey vebê cihê şehnaziyê na û bo te jî hemû kulîlk û dil û kêfxweşî mamosta himrîn. Mamosta Mesûd Dawûd ji van pez diajot. Ev pirseke saet xweş ji van pez diajon. Kaya dî jî vebê hema nebê alozî ji me re mamosta. Her du tenê ne a. Ji van pez diajot. A. Dema bûriyê ne. Pez li vir Ajotin ger guhêza paz yeka dajot ajot yeka ne dajotin wê saet xweş ne dajotin ne dajotin ji ber ne geleka paz yeka ne pazên ma wan bikina paz pazan em ê bê dajotin wê saet xweş mamosta Mesûd. Ji ber mixabin. Ji ber pez yeka, gerîkeka. Ne gelek gerîne, deajot. Em cem pirsa te dirawestin. Got me got şivan pezan, em bê deajotin. Pezan me kir pirjmer, em bê deajotin pirjmer. Ji ber ajotin lê kerê gerguhêza bibire ser vegirê daya. Şivan pez deajon, şivan pez Şivan pez diajon. Ev di behsa nihatkê diajo diajo mamosta Mesûd şivan pez diajo me gotiye dema niha bi kird ve girêdaye şivan yeka diajon diajo ne diajon şaşî kete vir de. Şivanan pez diajon. Wextê şivan gelek bin dajon û bêpirêjmar. Ji ber dema niha ya, dema niha bikir deve girê de ya. Em ji bîr nekin. Hevok di vir de şaş hat. Şivan pez dajo, ne dajon. Şivanan pez dajon. Ah. Rêge zûlo ya. Mamosta Rahman Ahmedî me dibînê. Spas bavê cûdî spasî ametkî serçava dilxî mîtanî xortê min e kurê min e serçava gul bo te jî Yasmîn Seyda Resûl medbînê Sekîna Yûsif jî medbînê serçava Ebû Şîro Gulaj Madrêkê gul bo te jî serçavê min baş mamosta me de ma bûrî da lêkerê ger guhêz de şîrove kir û lêkerê neger guhêz da û dema niha da me bi her dû lêkera re û me got bikir devegirê daye. Dema bê dema bê ew jî weke dema nihaya. ew jî bi kirde ve girêdayiya. Lê ger ger guhêz bê ne ger guhêz bê. Azad dê xwarinê bixwe. Azadan dê xwarinê bixwin. Azadên me dê xwarinê bixwin. bixwin pir hijmara. Azadên me gelek in. Azad yeka dê xwarinê bixwa. Ew jî dema bêra lê ker gerguhêz bê ne gerguhêz bê bi kirde ve girêdayî hêjano kirde bi fail ve girêdayî ya fail va. Ev jî bi vê çareser dibê. Weke mîna dema niha ne zehmet a. Ji ber nayê veqetandin kirde tenê ya.

Rokansilo nivîskara ma helbestdana ma serçava hewriya hêja Rokansilo me dibînê mamosteyê gewre Mirwan Berekat mamoste û xebatkar û zimanzanê zimanê Kurdî silav û rêz bo te jî kekê hêja xwediyê keda pîroz mamoste Mirwan Berekat

Rawaya fermanî. Raya fermanî çi ya? Fe'lil emr. Fe'l emr. Em bêjneyekî waneyê binivîsa. Waneyê binivîsin. Ew gotina nivîsan, binivîsin, pirêjmar nexwe me gotiye geleka. Binivîsa nexwe me gotiye yekî. Azad wane binivîsîna yan binivîsa. Azad wane binivîsa. Azad wane binivîsîna. Ji ber nivîsandin heye nivîsîn heye. Binivîse ji nivîsîna û binivîsîna ji nivîsandina. Zef ji daya. Azadwane binivîsîna. Yeka. Azad yeka. Em fermaniye emr lê dikin. Yek lêker jî vê yek bê. Serê vê jî bi gergûhêzna êşî û bi negergûhêzna êşî. Azad no yanî gelek bin wane binvîsînin pêve hate girîdan. Yanî weka va kirda û lêker weka hevtên.

Hema tenê dîsa zî biçîk dobarek min kurtayî di dema bûrî da golêker gergihêz bê bire ser vegirê da ye. Dema bûrî tenê de ne ti dema de ha dema bûrî da. Go bire go go lêker gergihêz bê bire ser hebê bire ser vegirê da ye.

Şahiş Hac Mansur êvar baştir ser çavê min mamosta. Semîr Muhammed jî medbînê, Semîr Muh nayê timam kirin ewî ser serê min. Slêman Ahmed jî medbînê ser çava mamosta Slêman dîtina wan pêkî xweş in. Mamosta Slêman Ahmed şev baş û xweş mamê gewre ser her du çavên biraziyê hêja. Hemrîn Ramadan wana yan jî waneya wana yanî wane ew xwe wana wana lê te got waneya te ya te qat tevek kesane pê bik ew cuda ye mamosta. lê tu bijî wana min jî û tu dikarî bijî waneya min jî Seydayê Celada Samî Tanî de hemû rejdê Kurd bê hûn karin sivik bikin lê mercê wana ne aya Kurd bî dike aya dirêj tê bijî wana min Yan tê bijê waneya min. Lê wextê te ki bê wana, wana. Lê kçê nabe tê bijê waneya, bê, bê hevok, di hevokê de divê bijê waneya, waneya. Te ya qirtefa kesane ya, lê kera bûnê ya, divê pêve bikê heta bê ya. Wekî dîya bixwe waneya, wana. Wana, weke na ya yekî te nivîsanî, qirtefa a tenê ya. A tenê ji koka gotinê ne qirtefa kesane ya.

Xwedê mamosta bi ne babetê me ya Ab xwe gotina salat di erebî de salat e. Di kurmancî de lavij e. Lavij. Lê me sivik kiriye me gotiye limêş. Yan carê me gotiye nimêş. Me sivik kiriye e. Sibih sipê de Ya hin dinya bû spî. Araba subah ji spê da biriya. Spî bûrê biriya. Spê da. Subah yanî spîtayî da. Spîtaya roja sibê. Û ji xwe nîvro nîvê rojê ya. Asir jî nebe erebiya. Asir rozerka. Rozerka. Rozer dibê. Û e, moxrib ro avaya. Awa aşayê ew ya piştî rojavaya. Ev jî babetek jê divê mamosta Slêman. Spasiya te û pirsa te dikim. Îsa Mustafa jî me dibînê. Mîrza Çiyayî jî te jî êvar baş mamosta, êvar baştir mamosta. Mamosta Hemrîn Ramadan. Dîsa divê em hebokê vekin. Çima navebî? Ah. Dest xweş be mamosta. Ez şagirtê zimanê Kurdî me. Ez ne mamosta me, tu dîsa mamoste yî. Spasiya te dikin ji ber tê bê mamosta û niha serê sedî sed ez sehî vêga tu perwerdê dê heneka. Tu şagirtî jî tu perwerdê dê heneka. Tu mamoste yî mamosta. Silêman Hesaf, serçavê min gotê Biltofîq inşallah bo we tev de. Îsa Mustafa, ê bar baş mamosta, ê delal, ser her du çavê min mamosta. Nur Dêrik jî me dibînê, Ebu Heval jî. Awaz Zekeriya jî me dibînê, dil ji me rêkin dil bo te jî. Awaz Zekeriya destê te sax bin. Destê te saxtir mamosta Awaz. Mamosteyên hêja babetê me halo hinekî zengîn bû. Me şîrovayê na Me payaya kir ser çend sîstema, weke bêje çar rêgeza qewaida. Me dema bûrî û dema niha û dema bê û fermanî me got çawa lêker bi kirdevetê girêdan yan çawa lêker bi resevetê girêdan. Em bi beşdariya we gelekî xweş bûn. Mamoste Aloran Heval jî me dibînê. Ev û heval êvar baş mamoste êvar baş ji ser her du çavê min. Loran heval me serxêr mamoste wî êvar baştir ez gelek kêfxweş bûm. Wî hêviya min e me sûdeka sûde jê girt. Hêviya me ya ku em hal û zimanê xwe yê Kurdî pêş bêxin bi saye we û beşdariya we û persê we û tevlîbûna we. Mamosta ez li hêviya we me ti persê we nebin ez ê bigirim. Bo we hemû we silav û rêz. Em hêvîna me Armancê wana xwe pêk anîbin û li gor mebesta we û hêviyê we bê. Gebaş, ez gelek kêfxweş bûm. Wezê hê betir kêfxweş bûm got, Xwedayê me tendirustîka saxlem û temenekî dirêj bidê me û tev de û em bibînin bêtir zimanê me yê Kurdî pêş bikevê. Ka mamosta hemînî çi dibêje? Ma nexwe lavej ji bejaya Kavekirin hatiye. Kavekirin çiye mamosteyê hêja. Laqey lave kirina tîpa kabêra. A a ji lavê hatiye. Lê lave temeniya û lave ji salata dua a dua di kurdî de. Lave ji dua a. Xweşik dîroka xwe vegerin. Lave ji navdar di kurdî de di çanda kurdî dikevin tora kurdî de. Taybet babetekî lave jî heya. Zor spas bo te jî.

Ser serê Mamosta Silêman Emîr Mesencer hevdu vegerin. Ferîd Husên jî me dibînê, serçava, Mamosta Dervêjî. Zor spas Mamosta Silêman. Lavekirin, temenî lavekirin. Lavekirin temenî, ne salat, ne dua. Ah, Mamosta Hêja Hemrîn. Bazê çiya şev baştir. Destê te jî sax bin mamoste. Loran hevan mumkin şî mara tehkîna an hadaretil abîd û an aslahum. Çê dibê mamoste serçava. Ev babetek dîrokî ye. Silêman Hisên her bijî ji te re bo te jî ser her du çava. Hemrîn Ramadan, tîpa ka şaş milê anî dir. Min got vê gala vekirine a. Ser her du çava, gelek baş. Em hêvîne homêne di xweşiyê de. û her kêlî em nûçê xweş ser doza xwe bibîzin, şeva homêne xweş û bi xatirê we tev de.